wa swi twa rin'wana rito hi leriya pima ku ringanisa no vula njhe no vula njhe ku pima ku ringanisaka ti-possibilities hinkwaswo ka level yihi mulandla marito ma yi chaka na dakwina nde u pima ku ringanisa that's fanele ku ku na leswa swo swo veka eh, eh, ra vusiwana ni mm. leswi a yi nge vi na problemswapo ku veka ra vusiwana eh, na loko mi va dlayisa va va va ka mhani va dlayisa seribusa

From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Shitsonga. This is Shangani Gang. Hi sweswo.
ko hala nga ta gungula sweswi. siyela ku va mfundhisi
eyi mhaka leyi ingaku i xiporo xiporofeti swi sweswo hi ku hi po- I xiporofeti. Ai, ai, ai. apostle mashava apostle mashava yona hi wa swi tiva wa- Mina a ri tsongo.
xikerekani hala Na ka ri tsongo

wa hemba u se tshika ya kereke yi kahle guys yi kereke chanela yi munhu a va a kahle va Eh, hina vayeni hi nge za hi tsutsuma hi ya kule ku na mi tiva va n'wina ku loko mi za mi sungula ku vulavula mimi ku vulavula sorry ne i maxava maxava vulavula ngo hi vulini ku i profeta maxava eh prophet maxava

u ta tintro va ta tintroduce voxe me a ni la ku famba ni ni hemba ni ku e mani mani hi ka moya ta nghoma leyi na ku ta ku yi bala
hmm? le ku introduce se dilaka tinghoma a ah, ni ri va ku bye yona ka xitswiriri oh eh eh na yi tini

Yin'we yin'we ntsena. hi nyiki yin'we wa yi twa leyi e a ni a ni na tichaya a la ku a ni tichaya ku na tichaya album leyi boyini hi Hayi hayi tshama nyana xihupa. hayi jojo na a nge tshama hupa na siku na rin'we hambi ho- hi nga beja lembe rin'wana na rin'wana Xi- a xi si tshama hayi se tshama hi hupa emzi

eh kahle kahle a hi conflict of interest conflict a ni n'wina mi printa swa swa swikipa ne i brand leyi vona n'wina mi brand vona va mi nga mi supply hi ku mi printela so easy b fane yi hakela business to business eh ti-couple leti ndlu hi easy b letona eh easy b enterprise pty ltd loko mi va lava ka instagram So loko u ri na swin'wana lava ku la ku test-a ku va print-isa ku yini ni nga ku connect-a na vo loko ku ri ku supply ya wena yi ya yi ku yi ku bisa makanyi wa swi ta ku bisiwa makanyi a swi ta ku bisa makanyi ku bisa makanyi ni ta swi hlamusa njhani ku bisa makanyi eh disappointment eh hi Xitsonga ku bisa makanyi ni bisa makanyi Eh, mara why ri ti ri ti ku bisa makanyi Makanya.
ku bisa makanya Eh, Ey, a ni swi tivi swi- Kama ri tele. Ah, loko u la ta landzelerisa swilo leswi ne u ta swi vona ku a swi nga hleketeleli leswi swin'wana a ri bisa makanyi that's why na marito mo tala ma xitsonga hi lombeterini Mm.
a ku ti na munhu wo tsandza ku hleketa u ni bisa makanyi disappointment a wu phela. hetelela hi lomo A- a ku tshamiwa ntsena ku ri ku nwiweni nje Eh, ta u ni bisa makanyi a ku nwiwa vukanyi Yeah.
Amen u kuma ku u kuma ku instead ya ku ku ni ni nwa swo swo nwa swo nandziha Eh, u rata ni nisa makaya. Loko ni nwisa makaya.
Eh, exactly. Eh, wa- Vukahi byi ve byi tekiwa u ni huma leswi. ndlele u ni humesa ndlele u ni- Humesa ndleleni. u ni nwisa makaya Kumbe muyisa ari ku hembeni Eh. akha u na vukahi. Akha u bisa u makaya. bisa makaya

okay mhana we emini wa swi vona leswi a napapa ke mtsonga ne eh.
oh. so so we muyini
kumbe mnigeria ah, ani phela phela swa swa laveka swi tiveka ne
umtsonga ne mm.
why umtsonga oh. because baba mina mutsonga oh okay hayi ta vuya ka yo yaleyo so the way the reason loko mi ni hleka n'wini ni ku u theye mani i ku mhana ye a ni ye musotho se leswi lava u theye mhana ye vito leri ene vito leri i xisotho loko hi ri driver hi ri yisa ka xitsonga yi tiyiselana papa wa va ku thiri
marita ah. va ku nyikera xilungu mm. we mani ra xilungu
precious precious i xitsonga yini i prexi loko ri tsemiwa hi xitsonga mara meaning ya xitsonga precious yini
xilo lexi nga precious i xilo lexi xi nga xi nga fana na a hi ngo swiceriwa mm. like diamond yi precious eh, ani la na na ta na ta u le ku swi tlokoleleni wa n'wi vona eh,
hi ta vuya ka swona
so precious tiyisela ntitse tiyisetso

voko oh i za yi tiva vito angarhela ah, u xi tiva xichangana u ah. wo tiyisa hala na hala angarhela pha ri tivi n'wana n'wana angarhela maxava nga ri tivi ku angarhela e oh, e ku angarhela mina ni michangana tlakule va xurhe na nduwini ni michangana cha

in an effort to kind of like mm. ni preserver vatsonga mm. i ku create a brand that strictly represents us mm. yeah.
okay no swa twala so vatsonga i sasekina ndi kahle ngopfu hi lexo basa lexi na lexi na lexi xin'wana hi xivoni kahle lexi eh, ah mi xi ta saseka loko ni ximbalini Ah, swi kahle. e vete va ta hi nyika Eh, eh, ku nga ri saseka khale loko swi eh, mbalini. Ah, swi kahle. A wu fa hi swi mbala man. hi lexi na sweswi xi sasekini vula ku ya Sasekile. loko se xi mbalini Eh, xi ta saseka Ta xaseka. Eh, swi nga ndla swi nga ndla mi mi kuma titliyente mi tsandzeka no ti fida so so so eh, tluka leri ri nga laha xikarhi hambi yi tluka hambi yi- yi ti- a mbangi Hayi. hayi mani wena
Kasi na mina na swi kuma hi mbala. I tluka So, kumbe- i tluka mara i yini? i tim- i timbewu or i yini no i ku na nsinya exi i forgot mm. vito ra wona hi xichangani ri nge le ka hini xi nge le ka hini mm, ximuwu so mm. timongo mbando no timongo yes no no no no timongo i mukanya no sorry no i forgot um timongo i ti tirhisa a primary the time ani ri a xikolweni a kaya for ku dluwa i just forgot the word kambe yini a xi tirhisa ku dluwa na xi tsundzuka na mina oh ya xin'wana xa xa round nyana a swi vitana swi cold drinkani van'wanyana so hala hala hala boxa huku oh ya na xi na xi vona kam xa xi na xiluva xa yellow yes mm. um, xona ku twise xona cause like I'm like that.
Oh, a swi tsundzusa kaya. Yes.
Oh. And a ni tlangela kona nsinyana wa kona hi tlangela kona. And a hi sinya wa xichangana phelo ya.
ukhona ka yena so for me that was something else u tena majemeni swi fana na huku ya ya xidana mani wa swi taka huku ya la kaya liya ka i huku ya le germany eh u nga swi tivi gugula german german german german german
vukona nsinya wa le kaya ee i kuwa Oh. Okay.
nakanyi
so ungayibhizi makanye ee ngayibhizi makanyi huku liya kam yi huma german huku liya loko u nga ni google yo ta swa ku german german chicken hosi yi huma germany va ri tina mani huku leyi a ni swi tivi
ivi ti kumela la gaza u yi kumile a ku huma swakudya laha swi khomisa na ndlala na ndlela yima yima ni fone yima or ve ri leya tipapa tin'wana to ika m- ta njhani tipapa tin'wana to ka ti nga tshami hansi yi yi tlhe yi tluruke yi na yi na yinani la hayi hayi yaleyo kam
hayi yaleyo kasi a mi tihuku leyi a wu ni fone ya rolo yo tiva ku ya le kaya he yi tiva ku ya u ya le le kaya germany ya le germany ve loko hi vitana xijanamani a yi ti janamani german a swi tivi heyi mani fone erol erol futhi u tirha hi tihuku so u ta ni byela ku leswi ni swi vulavulaka hi swo ra hi swona na loko nga swo ta ni Ah, yona kaneta leyi va ku- u n'wi le i- germany i futhi true- true bantam or something va ri yini hi leti laha ti listiwini laha tihuku ta le germany hi leti yi kwi hi leti hi leyi list a hi holi i fanele le tirhweni ta mani va tirha odd hours phela a germany na vona hi ngwenya diright dirina di live ka podcast laha u ti vutisa huku yin'wani huku yi leya xidyana mani huku ya xidyana mani eh. a yi humi germany

origin ya yona ha ri xiyo ngopfu u nga langusa origin ya huku yaleyo a dyi swi tiku yi huma kwihi a dya ha ri sure hayi huku leyi huma germany liya mani
yi ngo huma hi le germany hayi yi thwi njhani ka siku yi dyana mani Oh, ka swi vona
a xi yi khomile phela dyona

naked neck is a chicken with a unique look yo uma vehuma transvan ya roma e
okay e ve bridele roma hayi uma germany vo hemba ha ni lava ku tivutisa sweswo n'wenya huku leyi kahle kahle huma kwihi hayi dona kahle kahle do lava ku do hleketele ngo germany ka tibrid why hi thi ku xi dyana mani
Kahlekahle Xichangana na xona nkarhi wun'wana xi fika xi xi xi hi lahla lahla. Swa swi fana na leswo bana ni ku munhu a ku ve u ni bisa hi makanyi i swini ku bisa hi makanyi.
A ni hina hi rhandza ngopfu sivasiva. Eya hi ku rhandza ngo ku hlonipha. U hlonipha kahle kahle na ku a hi la nkarhi wun'wana a hi la ku translate straight u suka ka xilungu. E I know Exactly. xape ngwenya a ti tirhi va ri yi va Germany kwaleno vanhu va le Jarimani.

Ni nga ku ni yi sungule this year just ku ni endla ti-product in real life but it was a concept maybe for like three years na yeah but it- swi ni teke nkarhi because it's not something easy to represent vanhu vo fana Yeah. na matsonga so i had to take nkarhi wa mina to kind of just make sure ku

I'm, I'm very happy about that. Mm. Yeah. Okay. uh, men no la xombala leswo tala na switwa leswi mi swi vulavulaka brandloko i swi mbala ni wa fila ku mutsongwana ee na ku loko ni kha ni jikajika laha munhu a nga ha zi ni vutisa ku omini
ye wa vo fana wa maxava nga tikuma se ri ri kwala hey speaking of that accent ku na burning issue ndhawu leyi yi nga le ku humeleleni eh ya timhaka ta misesa mm. misesa ka se mini n'we mi nghena mi vonaka swa swa pageant kumbe a mi voni swa pageant

loko ni- ku na clip yin'wana ni nga tshama ni yi twa ingaku a yi responder yi tshamile ingaku for 10 years la south africa ingaku te ku fike hi 2010 i think ya yi tshamile yi tshamile nkarhi wo leha papa but that makes us question if u ri u fike hi 2010 then n'wana loyi u na 20 yeah cause that's then that's how- 2010 phezu sele ni ku hla- ni ku hlayeleni 2010 a ni heta metiriki nkarhi wun'wanyana sweswinyana eh, nkarhi wun'wanyana ku fika ndhawini ne a swi a swi a swi swi a swi vuli ku n'wana u endleriwe kwalaya ndhawini yaliya a n'wana wa endleriwa kun'wanyana ya tswaleriwa kun'wanabest
teleportation we can ever
loko u fanele u va na i think 12 ku va na ku va na citizenship i think 12 12 ku va na kuma citizenship a hi vutiseni kokwana kokwana
hayi man serious i 12 passport i 5 loko tshama ri na passport i 5 ene expire mina vhiki leri yes yes ni fanele ni ni inana so loko ku ri ku va fike hi 2010 if that's true n'wana lowu na malembe mangani 23 wa rini

chip fanele u tshama ene vo va fiki rini ene yena u tswaleliwe kwihi cause loko u ri ku tswaleliwe laha em south africa
e wa sala yena
so so according to google la Not in five years. vachava vachava se loko ri ku twa lelula eh. loko vo hlongoriwa ye wa sala yena eh, a
ah, swi ta heye ku hi yona ndlela yo ah, eh, wa sala yena wa sala loko wo namuntlha wa thutha ma famba ye wa sala very very uh, at least five years if you have married if you have, if you have married a south african

a lot of charity work mm. and yeah mara mizimu va vona nyana va fika na vavo makaya loko se ah i ntshama ni mavoka josefa la ku ti ya la ku ti vutisa ku mara leswi ah charity leyi leyi helela kwa Gauteng leyi o presenta vo mani kahle kahle ai se tshama yi fika la munhu a ya xiyindlwanini hala kaya le nya swi tele swi endlekaka ne leswi nga ta swi langutisa ku ri no swi swi endliwa for the selected few mm. eh swi tele man swi tele Swi tele. Ni vula ta Mm, swi vulavula hi tele, swona ka. hi nge heti Yeah. swi tele swi tele so kahle kahle no yena i i mhana yena papa yena they are eh, eh, ri- mi ta mi ta ni correcta eh mo ni ri vula hi changana va nga ta ni hlasela i va ta hi ku famba ne va ri two so possibility ku n'wana loyi a tswaleliwu laha Swi nga endla. Ivi a vheta va because automatically you become a South you become a citizen of that country loko tswalelo kona mm. leswaku a swi vula hi maxava before hi ya online oh, ku loko lo that's why loko munhu a ri pregnant mm. movement ya ya n'wansati especially loko u fanele ya abroad it's very restricted because mm. in case wo fika u tswale kwalaya n'wana loyi a phese u fika wa kwalaya
automatical so, so hinkwaswo hinkwaswo leswi leswi swi nga ta humelela ka n'wana luya mm. xibedhlele xa tiko rero xi responsible hambi hambi o suka a vuya haleni ey so loko o tswariwa u kuma ku ku va na ti-complications that's why ni swi vulini futhi ku ku travela loko munhu a a ri pregnant mm. na loko a ku heta ku tswala mm. swi swa swa swa discouragewa nyana based mm. on the fact ya ku n'wana wa ha ri wa ha wa ha ku sungula ku ku va welcome wa ha ku sungula ku vona misava anything can happen kun'wana na ti-allergies na ti hinkwaswo swi nga humelela mm. and then at the end of the day n'wana u innocent u fanele a protectiwa mm. so u protectiwa njhani na mm. hi sweswo swo restricta Movement. ti-movements Mm. and make sure ku ri lowu a tswariwa that's why n'wana loko o za a tswariwa Mm. ku na ti-after checks va ta cheka ku ri u right u ni- u So need for how that- long ku na ka xin'we? ti-special until za kuma certificate ne and u ya yi kuma kwini certificate u nge- u nge tswali- u nge tswali exibedhlele xa le america somewhere tata kuma certificate a a- a- inani. a jukulinda va nge pfumeli huma hi jukuleni ta hi dayile va nge pfumeli Wa twisisa? Ne? Eh, but then a ni ku na leswiya swo loko se u tswarini i think ku na fomu leyi va ku nyikaka xibedhlele xexo then swi submitiwa ka home affairs and so on but then u nga swi endla wena hi wexe na tifomo u ta u ta kuma tini ti le kwihi u ya tikuma kwini tifomo u ta kuma ta kwahala kumbe u ta tikweni kuma ta rero. le south africa na mara at the end of the day wa vona mhaka ya citizenship Ne. ku na leyi nga tsala hi south african government ka home affairs la va ri apply for a citizenship you, auto, you automatically qualify for a citizenship in south africa if you are born in south africa

Ku ri na ti questions ku ri munhu wa le lava va va swiphaza shop va suka le kule le va ta va ta va ta va ta hala mm. and va tirhisa ti asylum mm. and then asylum i yi yi sort of like eh yi xitimeke cheka le kulukuma
ha ya ri right mm. eh na ta ku ya ri right eh awa hala islam ya yi ri yi ri loko islam or islam eh. loko loko u fane u u tsutsumela ka rikwawe mhaku u chava swin'wana tikweni ra mm. ra ka n'wina mm. u fane u tsutsumela ka the closest country or the mm. closest whatever so meaning ku ri va le mozambique ba nga ta la mm. lesotho ba nga ta la mm. eh, mm. Tswana mara u langutisa munhu wa le kwihi angola a tlula matiko lawa hinkwawo lawa ya ku ta south africa xipidi xa yena xi n'wi fikise laha ku
wa ti break wa ti break hi ta ku ange fiki laha ku tsutsuma ne a hi ta ku yini u langutisa vo vo my friend va suka le va suka kule Wena Va ta ta va my wena la. friend, Randi.
ne Vo my friend va ku- va ku- I ta va ku ku yimba kingina, fela, ne? hi Hayi, u- u- tivutisi swo tala why why why va tlule matiko lamo tala so la south africa ka tirheka that's why namuntlha hi ri ka situation leyo se hi hi arisa van'wana hi tlima van'wana like ntshame ni vula na xitori lexiya xo ni fika ni xa lemon twist nandihi Ni swi twa ku lemon twist leyi hambi vo ngo yini Coca Cola a va yi tivi leyi. Lava mix-aka le ka Coco a va yi tivi Coca Cola lemon twist leyi. U tshame u u dya swiphazeni swa le kaya? Na mati a ni ma tshembi na ndi. Eyi ku na yin'wanyana ya mali u vulavula hi mati ne mati lama hi ma xavaka lawa hi ngo ma purified. Vakaba wota ina makomba leyi. phayiphi jika Yeah, phayiphi yi nghena yi nghena toilet. toilet hala a vhe ni karhala That's why ku- a Ah, mina karhala na nde so at the end of the day ne na xipayisisi xin'wana xi nga na byo- xi nga xi nga na byona nde xa yelo xipayisisi leyo tshama ni xi- a ni swi tirha hayi mfo Na- na chava hayi ku dya leswiya. twana at the end of the day u tivutisa xi xa yi one Eh. va ta ku byela ku mintirho ku hava ne mara wa swi vona ku swil- swilo leswi nge le ku humeleleni I ti causes to ku va na Ku va ku na thoriwa mi- na- ka ku nga ri vanhu, na ne? mintirho, e. Xo sungula eh ku na this thing ya HCCA ya food safety ne. Mm. I ti safety officer tingani ta food safety dilanaka hi food safety ti tirhela ku department of um, department of labour leti ti fambaka around va helela kwihi vanhu lava ti endla compliance ka each and every eh, food manufacturing company Mm. Bravo? U cheka ku i tingani. U kuma ku vanhu valavo it's ratio ya kona is, is like one, one is to 2000. Kuma ku safety officer ya one yi fanele yi langutisa 2000 ya tikhampani. Ina, swi possible Ne?
sweswo. A swi possible u- hambi hi lembe u nge swi miti u nge miti u- report ya yi tsala hi nkarhi muni wa vo so wa tivutisa ku ri ho vanhu lava Either a va le ku swi voneni or bi i ya hi hlupha coz Ne. swi le ku hi- swi ve le ku dyeni ka mali. Mara mhaka leyi khale a kha yi address-iwa mara. Yo- Like. I'm sure yi address-iwa wrong coz loko wa swi vona loko mi- ku ri parliament wa vona ku ku endliwa ti-jokes laha. Ah, Ku endliwa Ya- ti- ya- ko ya- hlakahlekiwa u nga hetiwi laha. Ya what fika. in the next i think in the next voma 10 to 15 years ne hi ta va na kinga na nde ya health ya vanhu especially makaya ko va ku hina vanhu va le makaya immune system ya hina it's very strong wa ta why loko it's very strong ni huma kwihi
swa le makaya swa a ndzi zani wa ta se zani cover mhaka a ndzi cover malembe lama ni nga ma spenda ni ri kaya loko ni sweswi ni nga laha hayi sweswo nga swi cover wa ta ku why Mm. Eh nkarhi wa wa ha ri le Eh. a wu hanyela swa le swa le ndzi le swalo swa la na system yi cincile leswi u nge swi kavhari Hey, ndoda. sweswi u nga laha u hanya swa laha na swa le. yima no ku hlamusela Ah, swi fana. okhidini we magrawule grawule Eten B one belwa swilo sweswo wa twisisa nyana hi nga khida wa mata mati lama ma njhani wena Eh, hi nga khida sweswi wa ma tsundzuka mati lama ma ri njhani Makweva. Oh makwepfa ya wa swi tiva wena. E- i nga khida sweswi Wa ni nge Wa- wa- endli sweswo ka. system yo cinca omno le kaya Oh, wena huma laha huma va hlohlonyiwa miri Yeah. lowu E password So yi- immune system ya vanhu va le kaya went through a lot and lot. Like eh, that's why ni ku sometimes hey oh th- we thank God for their immune system. ene Eh ene i tolovele leswiya eh normal swi normal ka yena. ka vo swi normal Swi fanele u dya swakudya swo bola. Eh. u tshama kha dya swakudya swa bola loko swi swi nga ku ndli nchumu swi vula ku se miri wa wena swi fana loko tshama swi lava miri wa wena u twisa ku a swo chumu i fanele ku tshama ka ndhawu yo thyaka u tolovele ku thyakini loko u tshama ka ndhawu ya kahle u twa nga tshamisekanga ne because u twa nga ku toloverile swinene a right ngokwalano siso
na swakudya swa kahle swi nga ku chulukisa ne because a ni u tolovele leswiya u tolovele leswiya swo swo ka swi nga ndlanga kusuka la u dya swa halaya u khomi kahle swihi swa le Eyi, swi mati lawa ma- ha ya ma- mi ma- immune system ya ha tina nde ya tini se Ah, ya swipayisi mina le- ri nga sa swipayisi leswi a ni nge endli mhaka leyo a ni nge endli a ni nge endli mhaka leyo o va yisa lava va onha na nde va yisa Mm. so lava. mara eh ayi wini laya laya ka vatsonga laya so mi- mi pfa mi mi va mi ri- mi endlinyana research nyana hi vatsonga na mahanyelo ya vatsonga ku ri vatsonga vanhu va njhani Tani mi la ku vona brand ya Vatsonga yi kula. Yeah. I think ni Mutsonga so you know. Mara mi la ku mi pfa mi famba famba na Limpopo liya mi pfa mi cheka ku mi kume ku hlaya hi swona. Mi la ku mahanyelo ma Vatsonga. Basically I think question leyi hi leyi yo where is your market? Yeah.

it's not necessarily ku na ku xavisela vanhu va le kaya ntsena or mm. no mm. Mm. loko ri mutsonga and you take pride in being mutsonga yeah. the brand is for you ah, no, that's good.
yeah mm. and so far va mukhomi kahle vatsonga yes ngopfu ah, ngopfu wewe ka nga khoma kahle ah no ni nga eh.
ni nga yi kuma ku hi mara brand leyi ni yi vone ka ka ka ka the grams ni le kwini kun'wana

ku na n'wansati ntsena mm. ene lava ta ku vavanuna mm. vona mi sweswi ni na nkingha a ni va tshembi a wu tshembi yini mara na ka mina tiko ri bini tiko ri bini a mi ni tshamba swona wa ta ku na wanuna un'wana u kuma ku i munaziri nanti

ku na ku chava leswa swo u swi vona ku eh, le- lama nge le ku teni lawa ya a ma tshembisa tshembisi ku na leswa swo u kuma ku u twa ingaku ma ta veka ra vusiwana ha leswa njhani leswi leswavusiwahayi swi tele ni vula ku no- Swi tele. no- no- no- no Wo- pima wo- ku wo ringanisa. pima, eh. that's why wa swi twa rin'wana rito leriya pima ku ringanisa
no vula njhe ku pima ku ringanisaka ti-possibilities hinkwaso ka level yiaa mulandla marito ma yi chaka na dakwina nde u pima ku ringanisa that's fanele ku ku na leswa swo swo veka eh, eh, ra vusiwana ni mm. leswi a yi nge vi na problem twa swakwa ku veka ra vusiwana leswi
hayi mara leswi a yi nge vi na problem ngopfu maka ku i nga blame n'wansati ku na swin'wana u nge swi siveli ku na vavasati lava van'wana va two forward nine mara ku nga helelo kuma un'wansati and and normally vanhu vo tala va tirhaka na ti-maintenance van'wana va le handle van'wana va tirha va ha ti-permit van'wana va tirha yini a lot can happen na loko mi langutisa ku tiko ri bihe mpe sweswi nkarhi van'wana va maintenance va ta va ri three Wa swi twisisa nyana, he.
na loko mi mi va dlayisa va va va ka mhani va dlayisa eh, swiribusi

va phamela eh, n'wanuna wa wrong hi mhaka ya ku n'wanuna lowa right mm. lowa fanele a phameliwa mm. wa loko va n'wi phamela a nga a nga swi attend swakudya ne mi kuma ku o swi chava swakudya a ko swi chava ku na vanhu van'wana mi kuma ku va busy ngopfu busy handle mm.
ne u busy handle u busy handle mm. or u busy hi tiro hi tiro mm. or u mara a ri busy so so or o bet team le n'wana o ka nga la ku vula ku na question leyi n'wana yi nga tshama yi vutisiwa ku eh mashav eh kumbe o bet team le n'wana o ka nga la ku vula eh ha ya loro ngo
ene masiku lawa hey eh swi le ku trending problem o oh. mm.
problem kuma ku mm. yi siya na bona wa ka mhani mm. ivi at the end of the day yi expecta ku

Sweswi u nga swi vula kuma ku i maintenance guy va yi three mm. va ta ku ndlwini ni siye mhani wa muti ni le ka yindlu mm. eyi ene we kuma ku u ri va ta hi tuesday u yi le ntirhweni le ntirhweni ene va ta fika hi vo ma ten eish nkarhi walowo hi ten ona meeting eh.
ende swi ende sweswi ku na leswo swo va tirhela tindlwini vanhu vo tala Hey. Ngoba?
Mm, a va tikhiyeli a va tikhiyeli No, rhumini no, ku fa- ne Eh, a va tikhiyeli rhumini Na u ta kona- endla yini na O- kona o- ku chava n'wina a swi endli. ku na leswa swo u ku wena u na yona fiya leyi maxava mina a ni na yona mina ni nge vi na yona hi mhaka yini na e u na xibamu wena Ah, So- hi mhaka xibamu Ah, u fana u ta nga ri kombi so ku na ku na leswa swo loko munhu a ta ne a ta ka wena mm. u swi tiva ku ta ku endleni ka xin'wanyana mm. ku va na planning yo karhi ne ne first thing first ku va na planning yo karhi it will be different hi hi wena sweswi u fanele ya delivera xin'wana mm. that's why ni vuya ka yona u fanele u nghena u ta ta delivera

ya xi le kule mfomgeva leyi ene eh, loko langusa i ri vatiri lero loko i ri pfula ra titshika ri ku ba ri pfala eish mara eyi mi pfa mi swi hleketanyana swo fana sweswo
i think something lexi faneleke mi xi hleketa mm. for safety mm.
reasons but i think experience ya mina with tsonga people tsonga guys i mm. haven't had like experience leyi nga tanile ku ni chava if anything because loko ya kula ku na van'wana a yi se hlangana na vanhu na le galleria ku na van'wana le kaya van'wana va nga ta ri tsakela brand hambi va nga ri mutsonga ya mi vala ku i fana ve ri i ve ri maxhosa maxhosa ya ya woni saseke njhani ya kuma ku wa yi tsakela hi mhaka loko muxhosa mm. so i swin'wana u fanele ku swi langutisa ku fana sweswo mm. makoma ma kona matsonga ma ma ma ta hungry la yona mm. kuma ku ya Ndza nuka va tshama hlangana wa vanuna va le Galileya ve le kaya. Hey. Ha ma kona. Ko ku maybe a hi mo ma nga ta fikele ku xa ti brand ta so.
Ne a mona vele a swi na mona. Ngo tirhisiwa.
Mm. Eh mo ngo tirhisiwa. Fear fear le ne. Xin'wana xo yi control. Mm. Hi letsa so ku fana na loko let's say n'wasati loyi maybe n'wasati wa wena. Mm. A khandziya Uber. Mm. Eh. they send the link mm. you take a uber then loko ya ka link yi ku nyika the whole information mm. yale for peace of mind yeah yale yale yale it's easy ne leyi ni chava ku ngo yona hi leyo munhu a ta ndlwini ya mina mm. cause there a ni na control a ni kona eh no, no mean mara mara problem eh wa ta u ta u ta u ta dlayisa u ta khupukisa chukera ka ri nga kona cause no. a a ta wina eh? mm. somewhere somehow hi ta hi ta fika na la hi nga ta nga ta na ti fear to tala leti ta serious mm. one fear loko ri na n'wana wa n'wansati no mara a yi fiyi mi sabe leswi nga loko ri na n'wana mm.
a ri n'wansati mm. the fear leyi nga na yona mm. yi va forever ne ne yi va forever loko hleketa ku loko xi xi humini xi xi ri ku huweni xi ri kwihi kwihi kwihi kwihi kwihi mm. ku na mona malawa ya u ma hleketelelaka or mm. ku na swikhalabyana leswo swi le ngunweni all of a sudden swi xi langutisa hi ndlela yin'wanyana misa un'wana tshama ni byela ku va ze va yimisa taxi va bamisa un'wana va ta n'wi dlaya hi mhaka yini mm. dyi tlaku lexin'wanana dyi sungula ku xi rape vo hlamala xi ri la xi nga hiti ethekisini na tsundzuka u tshama u- misa un'wana a ku nga ku nuha ka mara la wavo Mm. ivi loko va va swi kuma kuma ku exihlangeni xa va xi le xi le- xi le ku xanisiweni va la ta ti dlaya Attention. ethekisini swi ya hi na na hi environment laha u tshamaka kona Mm. swi ya na hi nkarhi wun'wani wa- wa wa geja na ku ri exi la lamani matshembi vo ni vo ni kombela ni ni ni ni va byela ku mara nkarhi wun'wani Mm. i swi swi hlamuselaka i think un'wana um hala ka khosi a hi maka ya fiye ni carrying mm, swin'wana ni carrying hi mhaka ta ku ku ri that thing ya ku wena loko when you care about someone mm, u u observer xin'wana na xin'wana mm. Eh, you are very observant ya ku ri leswi u kuma wa swi hleketa ku i mara munhu loyi what if what if na na swi twisisa that then we feel ku na yi twisisa ku cause you never know masiku lawa Yeah. hey masiku lama ku biyina ndoda ende ende na ende na na vavasati nkarhi wun'wana eyi va na fear ya ku hi tikuma hi ya hi ya hlangana na ti na na vavasati van'wana na wo vona yo that thing i the same thing i the same thing i the same thing yeah loko let's say u ya u ya somewhere u kuma ku yi yi dominate ha vavasati mm. n'wansati u ta u ta va na va ta ku rhuma xikwa eh. ku vuya u vuya na xikwa u twa foneliwa mi vuya na xikwa and then laha u xi tirhisa ku ta hatla u vuya a lava yi vo before eight hi dya hi dya eight se ti vutisa ku

Hi loko munhu a order e mi nga yi hlamusela ka yini? Um, vaxava yi order ni ta ku rhumela ti-banking details na invoice and then after paying Eh. and your payment clears Eh. then ni ta ta ni ta ku deliverela Oh, mana wa lava na fiyele yo loko wo rhumela mali t-shirt yi nga fiki kumbe a swi ndzi tshama ndzi hlangana swona Eh, fiya No, it's leyi not na my muka- case at all. no a ni swi humelele leswi kuma ku phela la i 50 50 na wena what if yeah munhu wa ka u order order mundzuku a cinca ku a na ha xi lavi

Ku na ku na tindhawu leti leti u yi faka faka kona and eh na hina hi nga hi nga hi nga va involve njhani?
Uh, not really. For now, ni tirhisa social media. And then, yeah, there are a few Tonga influencers that I've reached out to Okay. for advertising. Like, you know, like I reached out to you guys as well. so, like that katsongo katsongo like i'm not really in a rush for the business to go crazy oh, okay. because even mm. i'm just pacing myself so that when the time comes ni va ni ri ni understand ku business leyi raniwa njhani mm. oh, mm. okay.
okay. okay no swa twala eh hi maxava ve van'wana va fafazeli van'wana hi tiphefuni last week ta le kweyi letele dragon city u nga cheke khamera leyi loko ya ha ri ku hlaya leve ri va fafazele van'wana hi tiphepuni ta le dragon
wa chava hi wena hi hi wena

ante fanele kha xavisa perfume oh mm. mara veri so ve loko yi ri ku performeni laha mi rhanga phanda fa ku pfa pfa ya khomiwa tibouncer laha mm. ya video ya kona yi vonini mara ni twi kha ku na yi tlanga ya ivi ku yi tibouncer laha ku na swin'wana eh, tibouncer
i misa la ka articulate daideka ku veve eh o re
a wu tlangi nyana o re a misa loya misa la ta ni bisa na vanhu o re wa ta i ri yini yena i ri la loko kha kha articulate i ri ha swi tiva ku a swi tiva ku u te yini a swi tiva ku hlamusela. ha yima yima u ta ni loholosana lekere wena yima ku ni holosana lekere No, ni twi Loko- video. lekere na ha yi lava Wa- wa- lanwana Ayi, a hi ri busy mani ni twi video Eh, ni ta ku tlange hi loko hi heta Ta ku tlange- ta ku tlange hi loko hi heta se ve yi fafazeli murhangaphandla laha hi phefuni se yi khomiwa hi mabouncer laha va swi se tsakelanga. a va swi tsakelangi vanhu vo hlaya swilo leswi nga humelela so Eh ya hey le helekere mi ta mi ta ti vulavula hi n'wexe kahle mo xavisa perfume na na mi ta yi xavisela hi ta kota ku hi ta kota ku swi tiva ku ti njhani okay so Then nga rhandza lekera a ambala some of my shoes. ya na mi nga ta mi ta mi ta xava na na na vatsonga xi vatsonga fafazela na xona. lana na xo mi ta xi fafazela Yeah, ene swi nga endla ku ti- ti- ti sharp. a mi jikajike kwala vo gaza monday
i think i think loko one, one day i think hi fanele organizer siku ya xigaza monday famba mm. swin'we um eh, hi fanele rhanga hi hlangana na na mutswari wa n'wina ku eyi mm. a lava ku famba hi hi na van'wana hi na fear ene hi ya elinyana va nghena va kota kusuhana mm. so yi kahle so swi lava mi hi mi hi inanela yona hi yi kuma kahle ku ku humelela yini eh hala swikolweni koleni vo tiyunivhesiti because i think loko wo fika u setapanyana xoponyana swi swi wa ku na swikhonakhonan swin'wana tiyunivhesiti leswi tshama ku khatala ku tshama vanhu fika u setapanyana swikipa swimbirhi swinharhu i think mi nga kumanyana mi- mi- mi le- mi le mi le xikolweni no neti neti ni mina xikolo because because uh, kuna vo khomana a hi khomane Khomana- matsonga eh, from khomana ni vets. Matsonga, eh. i think uh, Liyana good labuya support kubona yale. good support can come from there kuna liya yele yele up ya kambe le khomana up
a hi tivaneni vatsonga va le up ya na yona yi va a va tiva ni Ya, hi tiva ni ni matsonga i think they are- they are- i vanhu van'wana va nga va nga supporta swinene leyi leyi ya i vanhu lava loko vo vo vo nyikiwa xikipa xin'we Yeah. eh, special design lero lyo cina ngulu ledyiya. lero cina Eh, tshamile kati lero- wena ndzi vonile eyi Le- ledyiya- ledyiya a ndzi ri ko studio ne Yeah. eyi ha na cina diesel lediya ya loko do- ko nyikiwa ledyiya xi nga- xi nga famba Eh, ya i think vanhu vo tala especially tiyunivhesiti munhu a- a swi- eyunivhesiti ko munhu a lava ngopfu la ku ndla statement kumbe ni michangano So ivi loko se

yeah because at the end of the day hina hina hi lava ku phusha brand and then yi phuxiwa yi phuxiwa ka ti ka ti ka ti ka ti eh, Xitokani lexi a hi xi ka ti fokani. session to karhi karhi
yeah so eh hayi hi maxava hi nga za hi vulavula hi tin'wana se hi sungula ku hemba swi nga heli manjhini kona hi mhaka byela hi huku ve u dya yime nini Ah, yimanyana wena ka episode leyi tisiwa ka n'wina hi easy b easy b eh i vanhu va nga- lava nga printa leswi mi tihlanganisa na vona hi swona